Salam gadyrly ildeşler sagaman otyrmysyňyz ýene-de siziň bilen duşup bilýänligime örän şat. Ýadyňyza düşýän bolsa geçen gepleşiklerimizde biz ruhy sylag barada gürrüň etdik. Esasy ýygnagyň diregi bolan bäş sany ruhy sylag barada gürrüň etdik. Isa Mesih kimleri resul, kimleri Pygamber, kimleri öwrediji, kimleri hoş habarçy, kimleri çopan edip mesihi ýygnaklarda belledi. Başga-da birnäçe köp sylaglar barada gürrüň etdik. Köplenç adamlar şeýle ýalňyş düşünýän adamlar bar, köplenç. özlerine ruhy peslige, ruhy peslikde ýaşaýan adamlar bar. Ruhy sylaglar belli bir adamlara berlendir, ýygnak ýolbaşçylaryna berlendir. A men, men näme, men bir ýönekeý adam, mende hiç bir sylagymam ýok. Men näme edip hyzmat edip bilerin, meniň rolum näme? Şeýle pikir edýän adamlaram gaty kän. Emma size bir zat aýtmak isleýän. Hudaýyň sözünde her bir Isa Mesihe iman eden, Onuň Mukaddes Ruhdan dogulan, Isa Mesihi Halasgär we Rebbi höküminde kabul eden Hudaýyň çagasy bolan her bir erkek bolsun, aýal bolsun, ýaş bolsun, garry bolsun, her bir adama Hudaý Ruhy sylagy berýär. Mukaddes Kitapda ýazylan, Size gerek bolan ruhy sylaglaryň ählisi bilen Hudaý sizi eýýäm üpjün etdi diýip ýazylan. Kimdir birine ruhy sylag berip, kimdir birinde köp, kimdir birinde hiç ýok, oň ýaly bolup bilmeýär. Iman eden her bir adamda, Hudaýyň mukaddes ruhuny ýüreginde göterýän her bir adamda Ruh, Hudaýyň mukaddes ruhunyň sylagy bardyr. Ýok diýip hasap edýän bolsaň, onda sen entäk özüňde näme barlygyny bilýän dälsiň. Goý Hudaý saňa özüňdäki bar bolan zady bilmäge, görmäge we bilip, görüp, tapandan soň şol bilen başgalara hyzmat etmäge pata bersin. Amin. Gel häzir, geliň häzir ýaňky gürrüň eden ýerimizdäki on ikinji bap, Birinji Korintoslara ýazylan hatyň on ikinji babyndan ruhy sylaglar barada kän gürrüň etdik. Geliň, dowam edileli, edeliň. Birinji Korintoslar on ikinji bapda sylaglar barada gürrüň etdik, bu gün on üçünji bapdan gürrüň edýäs. Geliň, hany, ýene Hudaý bu sözler, bu babyň üsti bilen bize nämeler öwretmek isleýä? Gaty gyzykly zatlara bu gün göz ýetirersiňiz diýip umyt edýän. On ikinji babyň soňky Aýadyny okaman durup, on üçünji aýada geçmek mümkin däl. Sebäbi olar gaty biri-biri bilen baglanyşyklydyr. Geliň häzir ony bilelikde okalyň. Birinji Korintoslar on ikinji babyň otuz birinji aýadynda şeýle ýazylan, Ýöne siz has ulurak peşgeşleri almaga ymtylyň. peşgeşler ýagny-da sylaglar. Indi bolsa size iň gowy ýoly salgy bereýin. Eger sizde ruhy sylaglar bar bolsa ýa-da bir sany ýa iki sany ýa-da bilmeýän bolsaňyz entäk, Hudaýa iman ediň, Isa Mesihden maňa has uly, beýik ruhy sylaglary, ruhy peşgeşleri ber, Hudaýym diýip ymtylyň, dileg ediň, Bu zat Hudaýyň ýüreginden turýan bir zatdyr. Hudaýym Seni şöhratlamak üçin, maňa aýdym aýtmak, saz çalmak, maňa wagyz etmek, gürrüň bermek, öwrenmek, öwretmek, akyldarlyk, iman, gudratlar, şypa berme sylagyny, diller ýa-da başga ähli sylagy Hudaýdan, ýagny Isa Mesihden sorap bilersiňiz. Eger siziň niýetiňiz dogry bolsa, ýüregiňiz Hudaýyň öňünde arassa bolsa, eýe bolan ruhy sylaglaryňyz bilen Hudaýy şöhratlamak niýetiňiz bar bolsa, onda Hudaý size hökman berer. Eger özüňizi şöhratlamak niýetiňiz bar bolsa, onda bu niýetden däniň. Çünki maksat biziň özümizi arşa götermek däl, maksat bizi ýaradan, bize jany beren, ýaşaýşy beren, bize ruhy sylaglary berene Ýaradyjyny şöhratlamakdyr. Eger bu niýetde bolsaňyz, Ol size hökman has uly sylaglary berer. Bu taýda Hudaýyň Sözi, Ymtylyň, diläň, soraň, gapyny kakyň, agtaryň, Hudaý Muňa begenýär. Hudaý muny isleýär. Hudaý muňa garaşýar. Emma serediň. Ýöne siz has ulurak peşgeşleri almaga ymtylyň. Indi bolsa size iň gowy ýoly salgy bereýin diýip, on ikinji bap gutarýar. Iň gowy uly ýoly salgy bereýin. On üçünji babyň başy bolsa söýgi barada gürrüň edýär. Diýmek, ruhy sylaglar, biziň ukyplarymyz, biziň başarjaňlyklarymyz, bilimimiz, ylymymyz, edýän işlerimiz, hünärimiz, ählisi bular ruhy sylaglardyr. Ruhy sylaglar gowy, bulara ymtylyň. Ruhy sylaglar bilen, bar bolan talantlaryňyz bilen, ukyplaryňyz bilen, başarjaňlyklaryňyz bilen Hudaýy öwüň, Hudaýy şöhratlaň. Emma men size iň gowy ýoly salgy bereýin. Diýmek, ruhy sylaglardanam, Ulurak bir ýol bar. Hudaý bize nähili ýoly salgy bermek isleýär? Iň gowy ýol bu näme? On üçünji bap söýgi bilen başlanýar. Ynsanlaryň we perişdeleriň dillerinde gürläp-de, Söýgim bolmasa, Güňleç seslenýän misdirin. Ýa-da jyňňyrdaýan kimwollardyryn. Eger pygamberlik peşgeşim bolup-da, ähli syrlary we ylymlary bilip-de, daglary süýşürjek güýçli imanym bolup-da, söýgim bolmasa, men hiçdirin. Eger men tutuş emlägimi garyp gasarlara paýlap-da, magtanyp bilerim ýaly, tenimi gurban edip-de söýgim bolmasa, bularyň maňa hiç bir peýdasy ýokdur. Söýgi sabyrlydyr, mähribandyr. Söýgi bahyllyk edýän däldir. Özüni beýgeldýän däldir. Söýgi gopbamsyramaýar, biabraýçylyk etmeýär. Söýgi öz bähbidini aramaýar, gaharlanmaýar, öýke-kini saklamaýar. Söýgi ýamanlyga şatlanmaýar, ol. Hakykata şatlanýandyr. Söýgi hemme zady bagyşlaýandyr. Elmydama ynanýandyr. Söýgi hiç haçan umytdan düşýän däldir. Hemme zada çydaýandyr. Pygamberlikler tamamlanar, diller Ýiter, bilim gutarar, söýgi bolsa asla tükenmez. Çünki biz häzir bölekleýin bilýäris, bölekleýin pygamberlik edýäris. Kämillik gelende bu bölekleýin zatlar tamamlanar. Men çagakam çaga ýaly gürleýärdim. Çaga ýaly oýlanýardym. Çaga ýaly pikir ýöredýärdim. Emma ulalyp kemala gelenimde çagalyk ýörelgelerini taşladym. Şindi ähli zady öçügsi aýnadan gören ýaly görýäris. Emma soňra ähli zady ýüzbe-ýüz göreris. Men şindi bölekleýin bilýärin, ýöne şonda Hudaýyň Meni bilişi ýaly doly bilerin. Häzir şu üçüsi galýar. Iman, umyt, söýgi. Bularyň iň ulusy bolsa söýgidir. Ine gadyrly doganlar, iň uly ýol bu näme? Serediň. Men, ynsanlaryň we perişdeleriň dillerinde gürläp-de söýgim bolmasa, Meniň şeýle uly pygamberlik sylagym bolup, daglary ýerinden süýşürip biljek imanym bolsa, ähli gudratlara, ähli bilime, ylyma Eýe bolsam, öz janymy ýakmana gurban bersem, bar mal-mülkümi garyplara paýlap bersem, emma söýgim bolmasa, maňa bu zatlaryň hiç bir peýdasy ýok diýýär. Haýran galdyryjy zat. Ýokarda biz bir topar on ikinji bapda. ruhy sylaglar barada gürrüň etdik. Bulaň hemmesi gerek we wajyp diýdik. Eger biziň ruhy sylaglarymyz güýçli depginde ýerine ýetýän hem bolsa, söýgimiz bolmasa, onda munuň bize peýdasy ýokdur. Eger biz ähli zady. hyzmaty ýerine ýetirýän hem bolsak, ýaňky aýdyp geçen zatlarymyz, ylym, bilim, pygamberlik, iman, gudrat, şypa berme, garyplara ýagşylyk edip, açlary doýuryp, ýalaňaçlara geýim geýdirip, bulaň hemmesine söýgi bolman söýgisiz etsek, onda munuň bize hiç bir peýdasy ýokdur. Serediň, ruhy sylaglar, Hudaý üçin bir zat etmek, bu wajyp zat. Emma muny söýgüsiz etmegiň hiç bir peýdasy ýokdur. Şonuň üçin söýgi bu zat ruhy sylaglardan has beýik zat diýip aýdýar. Başgaça aýdan wagtymyzda, soňky aýatlara esaslansak, şeýle diýýär. Üç zat bar. Iman, umyt we söýgi. Haçanda Isa Mesih ýere gelen wagtynda, dünýäniň soňy gelen wagtynda, bu dünýäden bize, iman edenlere, ählimize Öz Patyşalygyna Alyp giden wagtynda. Hudaý bilen ýüzme-ýüz bir Hudaýyň Patyşalygynda ýaşan wagtymyzda bize imanam gerek däl. Çünki iman görünmeýän zatlara umyt baglamak. Haçanda Isa Mesihi biz ýüzbe-ýüz gören wagtymyz bize iman gerek däl. Bize umydam gerek däl. Çünki umydam görmedik zatlaryňa bil baglamak bilen umyt edilýär. Görüp duran wagtyňda olam gerek däl. Ähli ruhy sylaglaram, ähli biziň üstünliklerimiz ýa-da ýerine ýetiren zatlarymyz, hyzmatymyz, eden ähli zatlarymyz, eýe bolan ähli zatlarymyz, maddy bolsun, ruhy bolsun ähli zatlar bular bu ýerde galýar. Iman, umyt we söýgüdir bulaň Iň ulusy-da söýgüdir. Näme üçin? Çünki imanam bu dünýäde galar, umydam galar, ähli ruhy sylaglaram galar bu dünýäde, söýgi baky bolýandyr. Näme üçin? Çünki Hudaý söýgüdir. Hudaý söýgüdir diýip ýazylan. Hudaýda bar bolan söýgi bizde-de bolmalydyr. Söýgi bar ýerinde ähli zat bilelikde işleýär. Ýene näme üçin söýgi ruhy sylaglardan uludyr diýip aýdýan? Sebäbi söýgi ýok ýerde ruhy sylaglar öz özünden hereket edip bilmez. Men ýigrimi ýyl bäri imanly we birnäçe ýyldan kyrk ýaşa ýetip barýan we dünýäde köp zatlar gördüm. Köp ýerlerde şeýle Ylymly, bilimli, talantly, başarjaň, edermen adamlary gördüm. Şeýle ruhy sylaglary güýçli bolan adamlary gördüm. Emma söýgi ýok ýerinde olaň hiç bir peýdasynyň ýoklygyny gördüm. Olaryň bilelikde işlemeýänligini gördüm. Bu edil Täze zawoddan çykan, fabrikden çykan täze maşyn benzin bolmasa, ýagny ýakyjy ony herekete getirýän benzin bolmasa, ýaňky maşynyň öz-özünden ýöräp bilmeýşi ýaly bir zat. Nähili gowy bolsa bolsun, nähili göze görünmäge şeýle owadan bolsun, eger ony herekete getirýän Ýag bolmasa, onda ol hereket edip bilmeýär. Söýgi-de şeýledir. Haýran galdyrýan ýene bir zat, Hudaýyň Sözünden bir aýat okaýyn we bu pikirimizi dowam etdireliň. Men, men umyt edýän we bilýän meni diňleýän häzir durmuş tejribesi bar bolan, adamlar bilen işleşip, ýygnak ýolbaşçylary, başga ýerde bolsun, söýgi bolman wagtynda Ýaňky bilimli, ylymly adamlaryň bir ýere gelmeginiň, bilelikde bir zat etmegi mümkin däl. Her haýsy öz pikirleri, öz duýgulary, öz magsatlary, ýagny her kim özüni akyldar, bilimder, bilimli görkezjek bolup, biri-biri bilen dawa etmekden, jedel etmekden, biri-biri bilen gawga etmekden başga hiç bir zat bolmaýar. Men beýle zatlary gaty kän gördüm durmuşymda. Men pikir edýän sizem meniň aýdýan zatlarymy görüp we durmuşda bu zatlary başdan geçirenleriňiz bar. Şonuň üçin men pikirimi dowam etdirip näme üçin söýginiň wajyplygyny size Hudaýyň sözünden görkezjek bolýan. Kolosslara ýazylan hatda şeýle bir aýat bar. Üçünji babyň on dördünji aýadynda şeýle ýazylan. Ýaňky Ýokarrakda biri-biriňizi bagyşlamak barada, biri-biriňize dogrulygy, dogryny sözlemeklik barada, sabyrly bolmaklyk barada, kiçigöwünlilik, ýumşaklyk, sabyr, rehimdarlyk ýüregini, şeýle zatlar barada gürrüň edilýär. We men on dördünji aýatdan gürrüň edýän. Ähli ýaňky gürrüň edýän zatlarymyzyň, sabyrlylyk, kiçigöwünlilik, ýumşaklylyk, Bu Ruh, Mukaddes Ruhuň sylaglary, munuň hemmesiniň üstünden şeýle diýýär on dördünji aýatda, Bularyň hemmesiniň üstünden-de kämil birligiň bagy bolan söýgini geýniň. Kämil birligiň bagyny geýiniň. Bu näme? Şu taýda enejan bize bir sany gül getirdi. Bir sany diýsemem ýalňyş bolýa, dört-bäş sany. Olaň hemmesi bir toplanan bir bag we olaryň bile bir ýüp bilen baglanan, ýagny bag bilen baglanan. Her bir adamy gül diýip alalyň. Her bir adamyň ýaňky ruhy sylagy bolsun, edermenligi, başarjaňlygy, talandy, bilimi, ukyby, bulaň hemmesi Mukaddes Ruhuň sylaglary. Häzir bu barada gürrüň ederis dowam gepleşigimiziň dowamynda. Mukaddes Ruhuň sylaglary, ýagny adamlar diýeli, her bir adamda öz öz sylaglary bar. Mukaddes Ruhuň sylaglary öz-özünden birleşip bilmeýär. Bularyň her biri aýratyn. Söýgi bolan wagtynda, ýaňky aýada esaslansak, ähli zadyň, mukaddes birligiň, kämil birligiň bagy bolan söýgini geýniň. Söýgi bizi hemmämizi bilimize baglap birikdirmese, onda biziň. Ruhy sylaglarymyz bilelikde işläp, hereket edip bilmeýär. Olar bir-birine gapma-garşylykly ýagdaýda hereket eder. Çünki bizi birleşdirýän söýgi bilimizi baglamaýan bolsa, biz öz isleglerimiz, öz duýgularymyz, öz-özümizi görkezjek bolup Men beýlekilerden üstün, men beýlekilerden gowy diýip, şeýle dawa-jenjel bilen maksat ýerine ýetmez, hiç bir iş-de ýerine ýetmez. Şonuň üçin söýgi biziň bilimizi birikdirmelidir. Ýogsa hiç zat amala aşmaz. Ýene-de bir zat. Kämillik barada gürrüň edeýin. Kämillige ýetmek üçin ýaňky sylaglar berildi, birek-birege hyzmat etmek üçin. Ruhy sylagy bar adamlar bilelikde işläp bilmeýäniniň sebäbi-de olaryň kämilliginiň ýoklugyndadyr. Kämillik Bu biziň bilimimiz, biziň umyda biziň akylymyz, biziň bilimimiz, biziň hünärimiz, başarjaňlygymyz, ukybymyz däl. Kämillik ýetişenlik derejä gelen adamy söýgüden tanap bilýäň. Söýgüsi bar bolsa, Mukaddes Ruhuň sylaglary bar bolsa, bul adam kämildir. Kämillik Serediň men okap bereýin. Galatlara ýazylan hatyň bäşinji babynyň ýigrimi ikinji aýadynda Ruhuň miwesi bar. Ruhuň miwesi bolsa söýgi, şatlyk, parahatlyk, sabyr, mähribanlyk, ýagşylyk, sabyrlyk, ýumşaklyk we nebsiňe buýurmaklyk, bu zatlara garşy çykýan kanun ýokdur. Ruhuň miweleri, Adamda bar bolsa, ýaňky sanap geçen häsiýetler bar bolsa, onda bu adam ruh, ruhda güýçli adamdyr. Bu adam kämil adamdyr. Bul adam ýetişen adamdyr. Ruhy sylagy köp bolubam, gaty bilimli, ukyply adamlaryňam Kellesi bilimden doly, emma ýüreginde hiç bir gowy häsiýetleri bolmadyk adamlar bar. Beýle adamlar çaga ýaly özüni alyp barýar. Ulalan, fiziki taýdan ýetişen bir görnüşi bar hem bolsa, entäk süýt emýän adamlardyr. Serediň resul Pawlus näme diýýär? On üçünji bapda birinji Korintoslar şol ýaňky okap geçen ýerimizde, on birinji aýatdan şeýle diýýär, Men çagakam çaga ýaly gürleýärdim, çaga ýaly oýlanýardym, çaga ýaly pikir ýöredýärdim. Emma ulalyp kemele, kemala gelenimde, çagalyk ýörelgelerini taşladym. Gadyrly dostum, gadyrly ildeşim, gadyrly doganym! Sen häzir nähili ýagdaýda? Sen iş ýeriňde, ýygnakda, doganlaň arasynda, maşgalada adamlara bolan gatnaşygyň nähili? Çaga ýaly gatnaşyk edýäňmi? Özüňiň kimligiňi bilmän, her biri bilen öz ýeriňi bilmän, öz jogapkärçiligiňi bilmän, öz işiňi bilmän, öz ruhy sylagyňy bilmän, her kim bilen dawa edip, jenjel edip, netijede hiç bir zat etmän ýöreýäňmi? Ýa-da bar zadyňy bilip, muny söýgi bilen adamlara hyzmat edýäňmi? Sen çaga ýaly Oýlanyp çaga ýaly pikirlenip çaga ýaly pikir ýöredýäňmi? Ýa-da çagalygy goýup, ýetişenlik derejä ýetip başga hili pikir edip başladyňmy? Öz-özüňe bu soragy ber. Gadyrly ýygnak ýolbaşçylary, gadyrly doganlar, siziň ýagdaýyňyz nähili? Siz hem çagalyk döwründen ýetişenlik derejä ýetdiňizmi? Ýa-da entägem şol çagalyk çagy ýaly oýlanyp, çagy ýaly pikir ýöredip, çagy ýaly gatnaşyp, diňe biri-biriňiz bilen dawa-jenjel bilen ýaşaýaňyzmy? Ruhy sylaglaryňyzy bildiňizmi? Söýgüden hereket edýäňizmi? Başga adamlara-da mätäçligiňiziň barlygyny, Hudaýyň size beren hyzmadyny ýeke edip bilmeýändigiňize göz ýetirdiňizmi? Ýa-da entägem bir futbol komandasynda diňe bir kapitanyň ylgaýşy ýaly ýeke özüňiz ylgaýaňyzmy? Hudaýyň ýanyna geliň, Ondan akyldarlyk soraň. söýgide kämilleşiň. Belki sen häzir bilimiň, ukybyň bilen öwünýänsiň, özüňi beýlekilerden akylly saýýansyň ýa-da özüňi beýlekilerden bilimli saýýansyň, özüňi beýlekilerden beýik saýýansyň. Gadyrly dost, ruhy sylag seniň talantyň, ukybyň we bilimiň seniň ýetişenlik derejä ýetenligiňi görkezmeýär. Ol Hudaýyň sylagydyr. Saňa hyzmat etmek üçin, başgalara hyzmat etmek üçin berlen sylagdyr. Ruhy ýetişenlik dereje adam söýgüden dolmalydyr. Sabyrdan, kiçigöwünlilikden, ýumşaklylykdan dolmalydyr. Ruhuň sylaglary adamyň häsiýetlerinde görünmelidir. Şeýle adamlar ruhy ösen adamlardyr, ýetişenlik derejesine ýeten adamlardyr. Goý Hudaý size pata bersin. Bar bolan sylaglaryňyzy, ählisini bilelikde, kämil birligiň bagy bolan söýgi bilen baglaň. Söýgi bilen birek-birege hyzmat ediň. Korintoslar ýygnagyndaky ýaly, bu hatlar ýöne ýere ýazylmandyr. Her kim özüniň başarjaňlygy bilen öwünip, biri-birini depeläp, sen maňa gerek däl, men saňa gerek däl, sen eýle, sen beýle, sen beýle, şeýle ýaşanlygy üçin Hudaýyň sözi olara gelýär. Sylaglar gowudyr. Emma kämillik söýgüdir. Goý Hudaý sizi kämillik derejesine ýetirsin. Häzir meniň bilen bolanyňyz üçin size minnetdarlyk bildirýän. Siziň üçin gysga doga etmek isleýän. Gudraty güýçli Hudaýym asmandaky Atam dileg edýän meniň diňleýjilerim üçin, häzir meni görýän doganlarym üçin. Olary hakykatdan hem Hudaýym çagalyk döwürden taşlap Indi, Hudaýym, kämillik derejesine ýetir. Olar ösen adamlar hökmünde. Hudaýym, Seniň söýgiňden, parahatlygyňdan, Hudaýyň be, Seniň berýän Mukaddes Ruhuň miwelerinden olary ösdür. Olar diňe bir bilim bilen, ukyp bilen däl, Hudaýym. Häsiýet bilen, ýüreklerini häsiýet bilen doldur. Isa Mesihe meňzeş bolan häsiýetleri olaryň durmuşynda döret diýip dileg edýän, Hudaýym. Atam dileg edýän ähli beren ruhy sylaglaryň bilen saňa güýçli depginde hyzmat etsinler. Hudaýym ylymly bilimli adamlar, başarjaň adamlar bir ýere gelen wagtynda çaga ýaly biri birleri bilen dawalaşyp dälde biri birlerine kömek edip bir bilelikde Hudaýym bir maksada gitmege olara pata ber. Hudaýym olara ýetişenlik derejesini ber. Çünki özleriniň kimligini, seniň kimligiňi, birek-biregiň kimligini, başgalara-da yhtyýajynyň, mätäçliginiň barlygyny görsünler diýip dileg edýän Hudaýym. Atam bereketle. Hudaýym bize çagalyk döwründen geçir-de ösdür.